trwy'n cwm ni, o Rymni lawr i Gyrffili, fe welwch chi olion capeli sydd wedi caead, sydd wedi cael ei dymchwel, sydd wedi cael ei droi at bwrpasau eraill. Mae'r rhai sy'n dal yn gweithredu fel capeli Golwith y Tresu arnyn nhw. Os ewch chi i Rymni, cochib Capel Peniwel a'r mwsog yn tyfu dros y llwybr at y drws ffrynt. Os ewch chi lawr cwm i Gros Wen, Bwys Caerffili, fe welwch chi gapel hardd sydd wedi cael dipyn o ofal, ond mae'r borfa yn tyfu'n uchel o gwmpas y beddau. A chi'n teimlo mai ffosiliau sydd yma. Ffosiliau rhyw grefydd sydd ddim yn golygu rhyw lawer i neb dim racor. A mae rhyw llond dwrn o bobl sy'n mynd na. A beth ni'n anghofio falle yw bod yr capeli hyn wedi bod yn fan o chwyldroadau, mwy nag un chwyldro, bod y syniadau sydd wedi dod mes ohonyn nhw wedi dymchwel brenhinoedd. Os ewch chi i Gapel Bryn Sion yng nghanol Ystrad Mynach, fe welwch chi lun sy'n dangos dechreuadau achos y Bedyddwyr yn yr ardal, A'r holl, mae'r goeden yn dangos yr holl ganghennau sydd wedi datblygu oddi wrthyn nhw. Ond drychwch ar y dyddiad, Hengoed 1650, blwyddyn ar ôl i Frenin Siarl y Cynta cael ei ledd, adeg o chwyldro a newid aruthrol. ym Mhrydain yn gyfan gwbl. Fe welwch chi bod nhw wedi dechrau addoli mewn ffermdai ac ati, addoli yn y dirgel hwnnw reit ar y cychwyn yn Bedythwyr. Yn y diwedd fe sefydlon nhw nifer o gapeli yn yr ardal hon, capel Hengod, yr hen dŷ cwrdd, yw'r pwysicaf a'r enwocaf ohonyn nhw. Ac oddi wrth yr achos bach 'ma o Fedyddwyr Bu y ddwy yn ddirgel, fe ddatblygodd goeden pref a nifer mawr o gapeli ledled de Cymru, fel mae'r enwau ar y canghennau yn dangos. A wedyn os ewch chi lawr i Gaerffili, ddim yn mell o Gapel Groeswen mewn ffordd, fe welwch chi cofeb urddasol yn y parc yn edrych dros y castell, cofeb i ddyn o'r enw David Williams. Doedd e ddim yn credu yn y syniadau mae'r castell yn 'u ymgorffori. Oedd e'n credu mewn rhyddid a democratiaeth, a oedd e'n credu mewn rhyddid barn, a oedd e'n credu mewn pleidlais i bobl cyffredin, a doedd e ddim yn credu mewn brenhiniaeth a hawliau tebyg o gwbl. Ag mae'r arysgrif ar 'i gofeb yn dweud llawer amdano fe, yn yr iaith Saesneg wrth gwrs, achos fe godwyd hi ar adeg pan oedd y Gymraeg ddim wedi brwydro ei chwyldro hi i gael ei cydnabod. Fel llawer iawn o'i gyfoeswyr, fe gas David Williams i addysg yn Academi'r Cwm, a un o nifer o academïau, sef colegau neu ysgolion, y sefydlwyd gan anghydffurfwyr fel y Bedyddwyr a'r Annibynwyr oherwydd nhw ddim yn aelodau o'r Eglwys Anglicanaidd a'r Eglwys Wladol. Ac yn academïau felly, fel yr un yn y Cwm, sydd bwys um, heulwain waelod, o'n nhw yn dysgu pethau fel gwyddoniaeth a mathemateg a resymeg Pan oedd prifysgolion Rhydychen a Chaergrawnt oedd wedi caead ar gau yn llwyr i anghydffurfwyr, o'n nhw'n dysgu y clasuron, Groeg a Lladin, a ddim llawer o'r rheini, mae'n debyg. Ond o'ch chi'n cael addysg o safon uchel yn yr academïau yma, a does dim syndod felly bod nhw'n magu disgyblion, myfyrwyr, o fri, fel David Williams. Ac uh, es i draw i uh, weld safle yr hen academi yn ddiweddar, A weles i dŷ Fictoraidd crand, ond wrth ochr y tŷ ar y llaw wys yn y llun dop, ac ar y llun yn y gwaelod, fe welwch chi olion i'w hen welydd. Ac yn ôl perchnogion um, y com heddi, dyna oedd, oedd dyna yw gweddillion Academi'r com, lle cafodd David Williams a'i debyg i magu, i feddwl dros ei hunan, ac i byd o ofni mynegi barn. ac oedd e'n un o nifer. Dyma chi rai o'r dynon um, enwog a magwyd yn yr academi yma. Un ohonyn nhw, Morgan John Rhys o'r graddfa, bwys um, Llanbradach. Um, un arall, Richard Price o'r Tin Ton, uh, ger um, Maes Teg. Dynion o enwogrwydd, dynion o syniadau radical iawn, a oedd yn barod i herio awdurdod ac yn barod i dadle yn erbyn Gormes, ac wrth gwrs, yn cynnwys hefyd Iolo Morganwg, anghydffurfiwr os bu un eriod. A dyma ni nawr, ni wedi cyrraedd yr ddeunawfed ganrif, ni wedi cyrraedd yr ddeunawfed ganrif, ac i ni yn dechrau edrych mlaen At oes pan oedd pobl yn dadle dros y bleidlais i fobl cyffredin, dyna'r siartwyr. O'n nhw, llawer ohonyn nhw wedi cael i addysg nhw, hyn o addysg gyda nhw, yn y capeli, yn yr ysgol Sul ac yn yr um, academïau tebyg, ac o'n nhw wedyn yn barod i fynd â'i deisebau nhw i'r Senedd ac i geisio mynd o dywyllwch y glofeydd a'r pyllau a'r, pyllau a'r gweithfeydd haearn draw i oleuni democratiaeth a rhyddid a'r oleuni a symbolaidd myna gan y cwilt a wnaethpwyd gan gwiltwyr o Gymrymni i ddangos taith y siartr. A dyma ni yn dod at y Senedd, oherwydd mae'r cwilt yna wedi mynd yn anrheg i'r Senedd Yym, i gofio am y Siartwyr, ac i ddangos fel mae'r syniadau radical 'ma, chwilroadol, a magwyd yn yn capeli ni wedi datblygu yn Senedd i Gymru erbyn hyn. Pobl ifanc fydd yn arwain yr yym ymgyrch nesa', pobl ifanc fydd yn mynd â'r syniadau 'ma miwn i'r unfed ganrif ar hugain. Ond fe ddechreuodd y syniadau radical yn y capeli, Ac o'n nhw'n cael eu pregethu o bwlpudau fel pwlpud Capel Watford man hyn yng Nghaerffili. Pregethu gan y rheithfaoedd oedd yn clywed am ryddid, am gyfiawnder, am degwch, am hawliau dyn, o bwlpudau yn capeli